Lungchung Diary Dawtkupa hi Mose leiah thil a la i Aizawl le Lunglei leiah dawtku sianginn kainak le chungkhar pawcawmnak ruah ah khual a tlawng tawnmi a si caah Inn i a um caan hi a tlawm ngai. Dotku tanghra a kai hnu cun cha chairman an thimmi hmanh a al cang hna. A pa hi khual ah caan a hman a tam deuh caah ka len hna ahhin kan i tong thiam tuk bal lo. Pakhatnak khua nih motor cit nuam an ti tukah ṭum zat hnu zongah nohsoh te hmanh a ṭhahnem an ti bang. Zan khat hnih te a tangmi Dawt Google hlan cu ṭhahnem ka kawl i an inn hi ka coka phun ah a cang. Dawtku nu nih a kan theihthiam ngai i Thangthang, dawtku kan lai zan cu na duh ah kan riak ko hme. A lungtak maw a si hnga, ka lawi a tlai tukmi dah a ka ti hram hnga ti ka ruat i a hmaikhap lo ngai le i phuhrung ngai khin ka um. Ka mithmai ah ningzahnak a hmuh rua. Kan capo mi si lo. Ka lungtak kan chitmi si. Na duh ah riak ko. Ihnak tham tampi ko te a vun ka ti ṭhan. Dawtku nu nih dawtku a uartu tampi hna lakah santlai lo bik a ka zumh i a ka dawtmi ka ruah ah kaa lunghmuih ngai i ka nu kan riah hna ahcun mi nih dawtku lam phundang in an hmuh lai. Dawtkum in chiat lai ka siang lo tiah lungthin tak tein ka timi bia nih dawtku cung i ka lungput a hngalh i Thangthang, dawtku hi ka fanu fangkhat te a si i hawikomh dawt in na dawt lawng hmanh si loin farcan bantuk zong in ka dawtpiak ko tiah a vun ka chimhmi dawtku nu bia nih Thazaang tam tuk aa ka pek. Si tuk hme teh ka nu, san hi ka tlai lo tuk i dawt ding tluk hmanh in ka daw kho lo. Atu tiang lebang ah zeihmanh a caah ka tuahpiak khawhmi a um lo ee. Lungthin in i dawt tluk i a sunglawimi um lo teh timi dawtkunu bia cu santlai lo ka caah cun si ko van ti ding zong ningzak pah si kaw. tuahsernak in i dawt khawh caan hna um te hnga dek maw tiah ka leh. Caan nih kan sining theihpiak tim loin amah liam in a liam lengmang i dawtku kal lai zan cu zenh tuk bu in kan zenh tuk ti cu a kan hngalhpiak ve ṭung lo i amah liam in liam lengmang kaw ṭhen lai zan kan phan tak ko. Dawtku he hin kan thinlung in kan rak i dawtnak hi zeitik caan set in aa sem i aa thawkmi dah a si ti hi chim ding a har ngai. Kawl nih ngechit u an timi le Falam kan unau pawl nih Sentecai an timi Laiholh in ka thei lo caah semcia dawtmi ka ti, semmawng kan si lio tein aa daw ciami timi khi kanmah bantuk dirhmun hi an rak chim duhmi a si rua nain kan pahnih lungthin dihlak i chim in dawtnak timi biafang chungah caan kan hmanṭi hi cu caan tawite chung lawng a si. Lungthin takin aa dawmi karlak ah dawtnak timi a thlum al zia le a thawt zia kan vun tehnik vial ah ṭhennak caan a kan phak ko. Dawtmi he ṭhen lai zan cu kan i sian lonak lawng chim awk a ṭha ti lo. Biacah le hmailei saduhthah le lungthlitum vialte phuanzan ah a cang. Kan ṭhut tawnnak hmunte kan hlam ṭhan. Sian lo tuknak lungthin he Dawtku college ahcun cathiamthiam le mirum fa hna nih an in helhnaih te lai i dawtnak bia an in ruah tikah anmah he cuai na ka thlaiṭi te tikah khin dawtmi ka ngei cang, kan khua ah a um ti chimnak dingah thazaang na ngei te lai lo ti ka phang. Uthang chim ti hlah, aho he hmanh tahchunh dingah kan siang lo. Ka thinlung le ka sining dihlak nangmah ta an si. Ruah lo ah ka lungah a hung chuak i na battei zan i thawngthawng nih laksawng aan pekmi kha zeidah a si? tiah ka vun hal phut ko ee. Hmanthlak chiahnak album si ko mi cu na birthday kha na sawm ve le maw a rat? Ziah hme ka sawm lai, amah tein a ra ko. Dawtku, dawtnak bia ka rak in chimh timh lio ah chim ti hlah kan zum hlei lai lo. Ka lung chungah a fiangmi biachahnak ka ngei cang. Na rak ka timi kha zeidah si? Lianlian le na el cang. Kei le hawikom bantuk in kan i daw cang lai na ka ti i pei thawngthawng hlah maw naa thim cang ka ti le ka lungre thei tuk cu. A nih bu in ka chim ahcun hmat na la tuk hoi lai ee a ti. Chim ko a cungai na biathiam thuh cu. Ka lungchung tein uthang hi dawtnak bia ka chim ti hlah ka ti nain a ka dawt takah cun caan khatkhat ah a ka chimh ṭheo lai i cu tikah cun ka dawt tuknak kong ka chimh ve te lai ka ti le si ko. Dawtnak bia na ka chimh zongah chimh lo zongah aa thleng ti lo ding dawtnak in ka rak in dawt diam cang. A fiang tukmi biathlehnak ka tuah cang ka timi cu U Thang nih hin a ka dawt ko timi hi a si. A dirhmun sining nih a pek lo caah a ka chimh lomi si ko. A thinlung tak in cun a ka dawt ko ti hi ka thinlung in biathlehnak ka rak tuah cangmi a si. Nuam hih ti i au nih a ka hiar ngai nain ngat ka von la ṭhan i zia a si ah chim kha na ka senh colh ne lo. Midang caah na rak ka chimh caah zeidah a lawh hnga ka ti le dantatnak si pah ko seh ka ti bia hmete. A si cun a hlan tein thawngthawngnak cun na ka dawt deuh tinak maw? Thawngthawng min chim ti hlah caan a paam. Thawngthawng kong chim caan si lo hih. U Thang, kan dawt zungzal lai. Aho he hmanh tahchunh kan siang lo. A kal lai zaan a si caah a si rua. A biachimmi kaa lunghmuih tuk ko nain dawtku chimmi bia nih zaan dang bang hnangamnak a ka pe ti lo.

U Thang, lamhla i khualtlawnnak kong na chim ahhin ka thinlung nih zeidek hngalhmi ngei sehlaw a lo. A lau phun khin ka um. Na kal lo ah ṭha ko lai. Thil pakhatkhat cang sual sehlaw lamhla tuk a si i thawng i thanh awk zong ah a har tuk. Phone i chawnh awk le ṭha fawn lo kal duh hlah mu U Thang tiah a ka thlauh peng. ka lungthin ah college ka kai ve lo ahcun BA val he tahchunh kan hung si te tikah dawtku lungthin lawng si loin a nu le pa lungthin ah zeidah a um te lai ti ka ruah ah ningṭi le thinphang phun in ka um. Dawtku zeidang rianṭuan cun college kai khuhnak ding chawva hmuhnak lam a har tuk lai. Ka kal hau te ko lai. Hika i ka um zongah Nang nih sianginn na kai lai i hmunkhat ah kan umṭi kho hlei lai lo. Khat le khat i ngai tuk buin caan hman ṭhiamṭhiam a si ko lai. Ka sining le ka dirhmun a ka thleng khotu ding cu Malaysia kal si ko lai. Kal lo ahcun zeitilei hin college ka kai kho ve te lai ti a ruah awk ka hngal lo ee. Uthang kal lo phot ko, chawva lawng nih kan nun a kan thleng lai lo. Kal law kan i dawtnak hna hi zeimawti in i thleng ko sehlaw ka tuar kho lai lo. Na ka zumh lo le maw dawtku? Nangmah kan zumh lo bia si loin Kawl nih kan cima an timi khi ka zum lo. Kan i ṭhen sual i Kan i co lo sual ahcun zungzal lungfah lai ka ruat kho lo. Dawtku chimmi bia nih ka lung a ka ṭhatter lo caah kal lo ding in biachahnak ka ngei i dawtku ka kal lai lo na duh lomi thil tuah cu pakhatkhat cang sual sehlaw kaa ngaihchih tuk sual lai. Uthang kaa lawm tuk Pathian nih lam pakhatkhat aan onpiak te ko lai na thinphang hlah. Dawtku hnemhnak le thazaang peknak nih hnangam deuh in a vun ka tuah. Dawtku sine le nang zong zumhtlak tein um i zuam law kei zong ka kal ve lai lo ka ti hnu ah fek ngai in aa tlaimi kan kut cu duhsah tein kan von i phoih i mangṭha thaizing ah kei tiang kan thlah te lai. Dawtku kan dawt tuk. Uthang kan dawt tuk ve. Mangṭha tiah a vun ka cah ve. Thaizan ah ka leng ṭhan te lai ti ruahchan ding um ti loin duhsah te khin kan inn lei cu ka panh. Zan dai tangah dai tein hawidang an i hngilh lioah zan nih a chuahpimi daihnak nih kan thinlung a daihter kho ve lo i Ka thinphannak zong mee a rem thiam ve lo. Zingnu sinah mah direm tawk in thla ka cam hnuah tintling cungah ihzai ka rel. Khua a dei zingni ceu a chuakmi ka zoah dotku lianpi aa timmi ko ka lawhter i ni nu aw ka dawtmi cu lianpi hlah law tiah vun thlauh ruangmang hna ka lungah a chuak. Kaltak ding siherh ngai buin huam lawng ngaiin kar a hlangmi kan kephau nih Mandalay gate lei duhsah tein a panh. Lungchung ah chim ding bia tam ngai a ngei veve rihmi kan lo nain voidang ah kan i chim ṭhan te lai ti mithmai in kan i zoh. Dotku a khualtlawn lamtu kan caih deuh cang. Mandalay lei kalnak motorgate kam phan Ruahchannak nganpi he i ngaih taktak in College kai aa timmi hna nih mah hi pei kan saduhthah le kan lungthlitum cu a si cu ti phun khin i nuam ngai in phaisa a dih ding zat zong tuak lem loin mawṭaw a piat in an hlan. Tanghra kan rak kaipimi kan hawile pathum aa telmi ka hei hmuhmi hna lakah pakhat cu thawngthawng a si.

Laksawng he a ratmi hi dawtku a uar caah a si lai ti ka ruah ah lungnuam lo ngai khin keimah lawng baibai tiin kut kan i zoh hna hnuah dawtku lianpitu mawṭaw a langh khawh lo tiang ka zoh. Keimah pi lawng lungchung ah khuazaza ruat buin kan sianginn lei lam in ka kir i thla pavang hmanh si lo Chunking ah Dawtku nih a lungfahnak rak kan chimhnak thingkung tang ṭhutden ah ka ṭhu i kan ngakchiat lioah dawtku te he kan rak i dawi tawnnak hna le sianginn lawi ah kan rak i hngah tawnnak hmun hna cu pakhat hnu pakhat ka zoh. Lente kan rak i celh hna i

Lianlian a um ti lo. Dawtku nih a liam ve. Zeitik setah kan i tong ṭhan hna lai ti aa fiang lomi ah ton ṭhan lai ni hngak in khua caan u liam tuan law tiah keimah lawng khua caan ka rel. Vawleipi a lumsattertu le a nuamhtertu hi zeidah a si tiah ka hal hna sehlaw dawtku ka ti men lai. Dawtku um lo hnu cun ka caah chun hi chun a lo lo i zan zong hi zan a lo lo. Kan khua zong hi kan khua a si lo hlah maw ti tluk in ka ruat. Zeithil vun tuah ding hmanh ah Kawl holh in azin an rak timi phaisa hram cu hau hoi kaw phaisa hram ngeih lo ahcun zei aa tuah kho hoi lo. tuah ding thei lo tukah har le fe in tanghra kan i awn hnu zongah zei tuah ding hngal hlei loin a kan tuahtu Kawlram cozah hna vun pamh len ka lungah a chuak. Degree pakhat tal la loin cozah rian vun sok ding hmanh ah cazi rian cu chim lo ngiahsawh rian hmuhnak ding hmanh ah phaisa tamlak dih hau ding a si hoi. Keimah bantuk mino Zei tuah ding hngal loin a um i zu le sa ah rian ngeih lo umhar ruangah caan a hmangmi zeizat dah an um hnga ti ruah cu ka rian pakhat phun ah a hung cang i ni chiar ka ruat peng. Sunday School ngakchia cachimh rian cu mi nih zei rian dah na ṭuan tiah ka hal hna sehlaw ka chim ding rian phun ah aa cang. Fulṭham chimtu ah an ka ruah sual i lahkhah zeizat an in pek an ti ṭhan sual ahcun mi ramdang ahcun lahkhah i hal hi an duh lo pinah volunteer in rianṭuan hi lahkhah einak in an uar deuh tiah a chim ding phun in ka um hnga. Pathian sinah hin zeiset hi thlacam in hal ding ti hmanh ka thei lo i rawl ei lai le ih lai i Punghman thlacam cu ka thlacam caan cu a si ko. Ruahlopi ah Lianlian nu kan inn ah a ra. Lianlian nih aman ahcun thaizing ah Kalemiu ah rak ka dong seh tiah bia a von in cah a ka ti. Lungtho ngai in ka va don. Lianlian nih kan i ngai i keimah maw an riak lai nangmah dah?

Zan ah ṭingṭang kan i ken i sianginn celtuar ṭheo ah kan kal. Dawtku nih a lungchung bia a rak kan chimhnak hmun ṭhingte cu kan fuh i zantlai nawn tiang lafsawng kan va sa. Cung vansang ah a ceu thlap ah a vang. Deirel arfi hna nuam in an lengṭi timi hla cu kan hlamei lah bak a si. Kan lawi hnu ah lianlian he Church phunthum kan i kah i puaihnih ka tei. Kan kutke kan i ṭawl dih hnu ah ihkhun cungah ihba in bia kan i ruah. Lianlian nih dawtku kong a ka hal hlan ah keimah nih ka hal. Dawtku cung i na lungput zeitin ka vun ti. A thinlung tak maw si hnga thei hlah. Anih bu in kei cu nangmah bantuk ka si rua lo. Dotku chim kan fial lio ah khan Kawl pawl nih Juju Mumu an ti phun khi ka si lo. Dotku cu a nunzia a lungput ah soisel ding um bak lo ka ti i nupi ṭha cu nu can, va ṭha cu pa can an ti bang nupi dingah a ṭha, nucan nupi a si lai ka ti caah ka rak in chimhtermi a si. Nangmah bantukin chunglei ah rak i duh ziar phun in um ning law ka pa le kan pastor pa na pa khi ka halter hna hnga. Ka thinlung ah zeihmanh a um ti lo a vun ti cu thi deng in kan ni. Lianlian nu nih Nannih pahnih hi zantlai hnuah zei kongko hme nan ceih le catluk thang cun nan nih tiah a vun kan capo pah in a kan cak. A pa nih nungak kong hmete an ceih ko lai a vun ti. Lianlian nih lung i theih ngai khin Dawtku nih Biakinn na dawtnak kong chim an sian ṭung lo le zeitindah dawtnak bia nan rak i ruah? Keimah lamkal caan hna si ve hau lai maw? Bia lawng maw duhnak chimnak ah na rel, a her ah acting song hmanh ka piah lai lo maw ka ti i thang taktak in lianlian a ni. A khel aa beng i a view bakin a view. Vun piah hnik kan zoh hnik lai a ka ti. A nu nih Hi hna pahnih hi nan zei hme ti a vun kan ti cu a pa nih a bianeng si hnga dek maw? Pa cu nih vek ahcun thang taktak in nih ding si ko. A huaha lo ah thinhan lo ding. Han vek ahcun nu bangin dam colh ve lo ding a vun ti. Lianlian nu nih a nih bu in dai ko ngakchia hi lo ve hlah. ka thinhan a dam colh ve lo ahcun na cei lai si. Lianlian pa zong a dai bak ve. Lianlian nih ka pa kan khua ah khuabawi na si i khuami nih an in ṭih ning le khuami nih an ṭih lomi ka nu na ṭih ve ning a vun ti. A pa a ning a zak deng. A pa nih ka hmai a ka khap pah lo. A vawleicung a tei dihtu napu lianhmanh nih a nupi cu a ṭih an ti si ka vun ti. Lianlian pa nih, Lianlian, na ka lawh lo nakhnga nupi na ṭhit tikah i ralring aw, a vun ti i kan dihlak in kan ni dih. Dawtku he kan sining lianlian ṭha tein ka chimh dih. A kan lawmhpi ngai ve. A thinlung tak a si lai zong ka zumh ko. Lianlian nih dawtku lungthin a rak hal lio ah khan dawtku nih bia ṭha in rak let sehlaw dawtku cu ka dawtmi a si ko nain ka thinlung tak in ka lawmhpi khawh ka zumh ve ko. A ruang cu Lianlian nih a ka dawtnak kaa fian pinah dawtku hi Lianlian a vaat ahcun aa nuam lai ti ka hngalh caah a si. Lianlian nih zeidah tuah naa tim? Lo ah pe ṭuan na huam fawn ṭung lo ahcun ka khualtlawnnak ah ka zul ko ca ka hmuhnak si ko cu teh. Na huam phun hna si lebang ahcun a zin kaan dampiak lai a ka ti. Thil theihnak ah si ko hme cu ka ti i lianlian ka zul ve. Tahan in Tidim lam zulh in Ṭiau ah kal ding kan si. Haimual lam kan zulh caah kan hmanmi mawṭaw cu haimual jeep tiah an auh. Mawṭaw ka hmuh cangmi lakah a ṭhawng cem a si lai ka ti.

Minung pali lawng kan si, Lai tui tiang cu tluang tein kan kal kho. Lenthlang timi kan phak hin Zimte lei in Champhai lei ah kalmi lam le Haimual lei ah kalmi lam aa ṭhennak te a um. Lam a chiat tuk ahhin hmun cheukhat lebang ahcun mawṭaw hman aa let kho ding a si lo. Lam a korh tuk ahhin mawṭaw ke kalnak

Khualtlawng bal lo kan ti cu runhleipi cu a ṭha tuk in ka hmuh. Kawl pawl runhlei tiah aa ṭial rua lai ka ti i kap ṭial tada tiah Kawlca in aa ṭial. Kap ṭial timi khua min chuankhan in an sakmi si dawh a si. Laitui khua kan phak hnu cun lam chiat hram aa thawk lawng si loin angki hring aa hrukmi Kawl ralkap pawl nih kanmah lo cun CNF pawl nih an in buai hna lai an ti i khualtlawng mawṭaw paruk kan tlin hlan lo i hngak u an kan ti. Laitui lakphak dawr ah kan hnu in a ra dingmi mawṭaw hngah pah ah sau ial kan i din. Laitui timi an khua signboard ka hmuh bak in ka lung ah hung chuak colhmi cu Laitui mirum pa Pausuan an timi a si. Ramdang bengh hmanh ah phaisa tam taktak a chia kho vemi a si an ti. Laitlang khuatefa nih zeitindah cutluk cun a rum khawh hnga ka ti lioah a hlan ahcun paiper tein thil a rak phorh i khual a tlawng tawnmi a si an ti ka theihmi nih thazaang a ka pek ngai.

Lungṭhawnnak zong a ka pek ngai. Lakphak dawr a ngeitu putar pa hi ralkap pensan cangmi a si i a fel tuk ahhin kalendar a ngei lo nain thinginn a saihmi nambar tete cu zingka a thawh bak in a thlen lengmang i thla a dih bak in a cung i ni thla cu a thlen ṭhan tikah zeitikhmanh ah a tlolh bal lo. Amah cu an khuapi caah calendar a si an ti i pudar tiah an auh phah. Ni le thla theih a duhmi paoh nih a dur ah kan va zoh ta tawn. Minung hi a felmi le fel lomi karlak hi meng tam tuk in pei kan rak i hlat hi ka ti. Mawṭaw paruk kan tlin cang caah kan kal cang lai tiah

Laitui in kan vun i thawh lio i angki hring i hruk in meithal aa ken i kanmah lo cun kal hlah u an kan titu ralkap pakhat hmanh ka hmu ti hna lo. Ka lung chungin cunglei ah an rianṭuannak report pek ding men ah an rak kan conghmi a si ko lai hih.

Ra kan hmai khua ah khin rawldawr a um i ka khin riahnak a si. Kan thil teh ngah hau lo mawṭaw mawngtu rian a si. Haimual khuathar ah checkgate a um i kan thil vialte kha an phoih dih ṭhan lai. A phak hlan lo khika khin ngah a si ko lai. Lianlian bia nih khi vialte motor thil khi zeitim hme an phoihfuam hnga ti a ka ruahter. Haimual tiang cu ke in kan kal i chikkhat ah kan phan. Rawldawr ah kingcanghnak pahnih a um. Voikhat sungah zahnih a ngammi paoh i cangh ti si ko. Ngakchiat lio tein king i cang ahcun rawl ei hman a philh vemi king i cangh tuk ruangah nu le pa nih voi tam ial sik ve cangmi ka ṭhu ve phot. Khualtlungmi kan tam caah voi thum aa pehtlai thliahmah tein sungh ahcun chuah i chawn colh bak a si. Aho nih zulhphung ah an rak sermi a si ka thei lo nain an zulh dih ko. Pakhat hnu pakhat an i chawng lengmang. A ka teitu an um lo. Khualtlung pawl cu an rak i thei ngai cang hna i ahodah a thiam, aho thiam lo ti tiang an i hngalh dih. Mithar ka si caah keimah he cang a duhmi an tam ngai. Minung pakhat sinin zaruk lengmang ka hmuh. Pali nga an i ṭhawng cang. Tahan ah kingcang thiam bak an timi biakak palik pawl he phe an rak i kah. Khualtlawngmi lakah campian a si an ti. An va auh. A ra i a ka zoh. Mino te ka si caah maw si hnga zeidek a thiam dingah a ka rel rua lo.

Voithum ka sungh zongah ka miak ciami hmanh a dih lai lo ka ti. Kan ṭhut kan von i remh cun kan pawng i aa cakmi an i din i a ummi paoh nih an kan zoh dih. Ahodah cang hmasa lai? Ngakchia deuh ah nangmah, kaa lawm. Kanmah lawng hlah, a lenglei a kan zohtu tiangin an rak i beṭing ve hna. Kanmah ah cangmi nak hmanh in an ngam a sang deuh. Khualtlawng cu si hna kaw, phaisa nih le an ngei i puai khat thongkhat hna an rak thap huar ko. Lenglei ahohmanh holh lo ding tiah phung an rak ser ciami cu zu dih a si. Puai khatnak pathum ka tan ah anih pakhat khat. A laithlur bik aa tlaih. Khingchuah dih hnu cun sehchoh kuat voi hleiruk rel ding ti si. Ka holh lo. Ka thinlung tein sehchoh kuat ka thiam lo ahcun kaa cangh hnga maw ka ti i amah tu nih caan a rau a ti i ka sung ko a ti caah a puai hnihnak kan thawk. Ka ralrin manh hlan ah Kawl pawl nih petat an ti phun khin a ka pek hmasa hnuah khing ka chuak. A vun ka pek ṭhan i ka khingpi cu a thah ṭhan tikah ka sung bak ko. Kan i cangh lio ahcun a lengleimi cu rittethi bak an si ko. An dai dih. Kan vun dih bak cun vate riah bak an lo hoi. Ka zumh cia si eh, khati khan ti ding si eh, cutin a ti lo le si eh, Thawngpang a tam ngai. Dawr ngeitu pa tiang nih a rian kaltak in a kan zoh. An nu nih, Ra, patlingpi nih rian na tlolh viar lai. Patlingpi nih ti cu patling zoh phu hme a si hi. Puaihnih tein ka vun zoh ta rih ko lai a ti. Ka lau pah ve cang. Ka cangh ning thlen a hau ka ti. Ka cangh hlan ah kaa fian lomi an phung pakhat ka hal hna. Dro kan si ah teh zeitin? I tluk um kho lo, khingthei tlawm deuh a tangmi nih liam si ko, ok tiah ngamngai phun khin ka aw kaa chuah. Keimah nih ka thawk hmasa ṭhan, ralring takin ka thawn ve. Minit pakhat pin i ruah ngah lo ti si. Kan i tei lo. Kan phung ning tein ka khingthei pahnih a taang. Anih pakhat lawng a taan caah teitu dirhmun ah ka dir. Kan thawk ṭhan. Pathum pakhat in ka tei ṭhan. A lau ve cang. Keimah lei thaptu an tam chin lengmang. Mah thawn hmasat ah a sung bal ve lomi ka tei ṭhan ko. Voithum pehtlai tein a sungh caah zulhphung buar a ngah lo a chuak colh ve. Mi ka tei ruangah ka hmuhmi lawng si loin keimah lei ah a thap i lenglei in a rak miaktu pawl nih an ka ṭhenhmi hi a tlawm te lo. Biakah cu tlawmpal tal vun pek ṭhan ka duh nain Lianlian nih ka lei cu ahohmanh i pek ṭhan phung a si lo. Na pek ahcun nehsawh ah a rel lai a ka ti caah ka pe ve ti lo. Lian Lian nih motor rawh chung paoh rawl einak cu a zat ko lai khah. Thiam paohpaoh hi cu zeithiam hmanh hi a sungnak a rak um lo hi a ti i kan i nuam taktak. Tanghra kan kai lio ah kan khua ah sianginn a rak kaimi haimual kan hawipa Thang Lian nih kan inn ah nan riak lai an kan ti i arpi titi lio an kan thah. Haimual lung hmanh ah zan hnih kan riak cang. Nikhua a hong ṭha deuh, kan tha a nuam ngai hna. Dawtkupa zong ruah lopi in rawldawr ah kan i tong. Ka pa na motor cu zeitin? A thilri kan thlen cang, a ngah ko cang. Ziah ruah lo ah khual maw na tlawn ve? Aw Lianlian ka hung zul ve ko hih, thil sining hngalhnak ah ka ti le. Ṭha tuk, bia kan i ruah lio ah haimual thil cheknak gate hmai ah mawṭaw an i tlar lulmal ko. Lianlian, hi vialte mawṭaw thil hi an phoih dih lai i maw an chek dih lai? Chek thlu lem lai lo, phaisa kan i khawl lai i liam ding an ti zat kan liam te ko lai. A timi bia cu kaa fian lo tuk buin "Okay" ka ti. Palik pawl nih hin anmah lawng nih an check khawh lo caah khuachungmi tlangval pawl cu a checktu dingah nihlawh an phalh hna i cawithlir hau deuh cu tlangval pawl nih an cawithlir tawn. Ṭio in Kalaymyo ah a tlunglei mawṭaw pakhat nih lam a phih ti si ṭhan.

Lianlian nih kan mawṭaw phan sual sehlaw rak hngah a hauh lai caah a ti i sianginn kan kaipimi Rihkhuadar khuasami ṭhuama a ka cahpiak. Rihkhuadar in keimah don ah a ra. Sianginn kaiṭi hawi rak ngaih a ṭhatnak ka pemh chin lengmang. Ṭhuama zong ruah lo tuk in kan i tonmi cu aa lawm ngai ve. Keimah kalpi tu dingah a hawile nungak pahnih aa sawm hna i kan kal pah ah ka hawipa hi a min ah Thang Thang a si. Sianginn kan kai lioah a cathiam bik a si hih. A nunzia zong a ṭha. A muisam le a pumrua cu nan hmuhmi hi a si ko. Laipa ahcun nan ti cio ko lai tiah Mui le Maengi cu a chimh hna. Mizoholh zong a thiammi a si a ti caah Mosi hna zeidek an von ka ngamh colh i bia kan i ruah pah cuahmah hna lioah Rih Tidil cu kan mit nih a von hmuh. E khih tiah ka au. Mui le Engi an nih a chuak pah nain ka ning a zak lai ti an phang i an i sum.